Hallo muchanan, mi te a trobe pa boso, hobennan special. Mi ke toka e tema di traha pan cu cos dushi. Antes, tempo di mi bela, nan tabata tin un manera ta traha pan, Anto e tur esaki nan tabata usa i pa fui ka. Na mi wela mes mi no a mira nan ta ta traha nada di pan, pero esaki mi a mir'é na otro hende su kas. Anto tambe te mas lat nan aki tambe bo ta mir'é sierto kaminda ainda nan ta traha pan e sistema ei, pero e ta manera ya un fòrno pero e ta pafó. Anto esaki ta traha di piera. Anto nan ta traha e pan, anto nan ta pone, esaki tambe nan ta usa karbon aki, anto nan ta hinka un palu ku ne e plancha, nan ta botea den aya, so e karbon tambe tin ku pega, anto dor di e kayente e pan ta wòrdu haña koló i wòrdu kushiná den e fòrno ei. Anto esaki mamerele, mamerele un kaminda tambe na banda bou mamerele, pero tin diferente kaminda di mi, pero Awendia e ta pará tin bianan pa Huzere, esei ta e sistema di traha pan ántes. Anto awendia, tempu di mi mama, mi mama tabata trah'é, pero mi mama tabata bai den ke houn den stof houn manera awendia. Pero dushi ta ku ora bo mes por traha bo kos dushi nan. Paso antes tempu ku nos mes tabata mas chikitu, mi mama tabata pidi un hende hasiete. Anto e hende aki tabata hasiere bon, no ta tene un problema, pero despues mi mama a hedi ku e mes ker asina pa e traha su mes kosnan. Anto asina mi mama a kuminsá traha polo pretu, mankaroni, pan será tambe. Pan será mi mama tabata traha, traha e hopi. Pasobra nos tabata poko ruman, anto di mes e tabata traele tin bia tur anochi pa amanesé mainta òf tin bia mainta tempràn. Pero tambe ta hopi dushi, anto ami tambe tempu ami a a lanta konosé ku mi mama ta trae kosnan aki, Nos tanta tabata hasié promé, but nos no tabata mira, pero despues mi mama a cuminsa hasi el'e. Anto pero ora mi mama ta traha bolo, anto por ehempel bo tin algu ta cana cu me, por ehempel bo mal mal luna, anto e ta bisa bo bai pasobra bo ta chumba mi bolo, asina grandi nan ta ta bisa cu e ta berdad, ami no sa, semper ta bisa nos bai bai. So mi ta beza aki, anto boso no ta bin cana ki cosnan ei, bosnan ta daña mi bolo. Anto asina bo dañabo tin bo bai, pasobra e tin cu haci su trabou. Anto, pero ami, tempo di mi tempo mes, ami a bira grandi, ami a haci el'e, ya, mi tin mas ruman cu ta traha pan, tambe cierto cu dushi, anto. Pero ami tabata un hende ku mi mes tabata gusta, mi tabata pripiá su hopi kos, anto asina ma mi a bai siña traha bolo tambe, ta anto pan mi no a siña traha pan si kainde, pero gawon mi mira mi mama hasiele i mi tambe ta hasiel, mi tin ruman tambe ku ta hasi e mesun kos, anto mi ta kòrda mi promé pan ku mi a traha Anto mi ta tshon muhende ta haci mofo, mofo ta un palabra nan grandinan tabata usa tambe, e ta bisami abo no a traha pan, bo a traha tabla, anto asina mi mes tin cu hari pasobra den e momento ey cu e ta bisami, e ta bisami bo a traha tabla pero ey ta keda sin come, anto asina ta cu mi mes ta hari, pero despues cu mi a. a sigui con e yunan tabata sigui crece, anto semper mi a bisa mi ta bay busa pa siña tur cos pa mi mes, pa mi no tin cu bay pidi hende pa hasi pa mi yunan, antos mi mes a bay siña hasi cabey, mi mes a bay siña traha cosi, mi mes a siña traha bolo, asina cu mi mes por a laga nan disfruta. di sierto kosnan ku ta dushi, ku no ta tin ora bon ta bai kumpri, anto ku bo mes ta trae. Ta p'esei algun dia si e muchanan ta mira sierto kosnan ta bon ku bo mes por hasi, pasobra bo ta bira traha, bo tin dia bo ta bo no na ni bai sali bai den kaya pero bo mes ta bira traha un kos, bo ta komo un kos di kas, anto esei no ta mas dushi ku tur kos. Pasobra ma mi mama, esaki tabataba di mi mama, mi mama tabataba un hende, e ta bisaba, kòm e kòrikuri hende? Anto, e ta bisa bo, Si bo trese un kalape òf un kokada, un koi ta puntra bo ta ken a tra. Anto, no ta pa idea ni nada, pasobra nan ta bisa aya ántes, mi a tende kosnan ku nan ta bisa kon hende nan ta hasi ku nan kosnan di kome. Tos mi, mi mama, no ta kome kos di tur hende, anto ami tambe nos tambe a lanta. Nos ta nos ta yega cerca bo tin cos of no cerca tur hende pero si bo ta bisa bo ta mira con hende ta handle cu su cosnan pero si bo ta mira cu bo na mira con hende ta handle cu su cos unda tur bia bo ta come anto ami mi ta gusta come na cas anto ta pesey mas siña mas si mayoria cos cu mi mes ta drai man den gushini hasi mi kos. Mas tin ota hende, hopi hende mas tambe ta hasi ere. Anto, ya, bo ta bisa, en fin biaha e ta sali bo mihó tambe, pasobra ora bo traha, bo traha e bo tin mas tantu. Anto, ami tabata un hende ku tin biaha mi ta traha un kos, anto mi ta parti ku mi rumannan. Anto, ya, esnan ku ta mas, ta yega maliyes, e ka bo ta haña. Esnan lo ta con ta bintur ora un dañe of tin bia e ta druk bezig cu su mes cosnan, anto asina ta cu e no ta e no ta pasa e ora y e daña. Anto, ya, asina ta trahamentu di cos dushi. Anto antes tambe ta tin cakiña. Cakiña ta algo. Mane un mangel, anto e koe mi sa ku nan ta pende awendia por ta masha bon pasobra na Kòrsou e tabata hopi anto. Tempunan di ántes cedatei un tote lastu tempunan ku mi mes ya aña ochentenan aki mi tabata media hinda anto ta tin kakiña anto kokada. Kokada nan tabata traha ántes. Kokada di koló, pero ántes nan a eta nan ta tin e kokada ku ta traha houn di suku bran. Anto esei tambe ta hopi dushi. Anto ta kosnan, eseinan tambe ta kosnan di ántes. Anto asina lo por sigui menshoná tin mas. Pero ta ora ku bo ya tin bia ora bo bai bo bai plasa tambe bo ta mira hopi kosnan ku tin bia Bo ke kome nan, pero ora bo yega ei nan bo ta bisa, Oh, esaki ta dushi. Ota bo ta kumpra, pero na den bo a bisa kaba, mi mama no ta gusta kumpra e kosnan asina fasil, e ta prefera tra nan su mes. Anto asina ta ku e kos dushinan di Kòrsou. Anto, Tin coco tambe, coco antes mi mama mes tabata ta mi abuela tabata traele zeta dushi, zeta dushi no sorry zeta di coco, zeta di coco mi abuela tabata traele anto ese tambe mi abuela tabata bende anto. mi mama ta awor tabata traele pero mi wele mas tantu so despues mi mama tabata cumpr'e tambe tin ora anto asin'e ta cu seta di coco anto ta con cos mas tambe cu mi quier a bira birch'e ya mi ta kere mi ta lag'e te aki anto e ora mi ta bini cu un otro insekto. Aki ta e ora ei, lo mi bini ku mas pabo ke repindiente. Nos ta mira oto te akinan. Lui.